kita kan handak bakisah nih yeah. bakisahan soal ya budaya Banjar lah yeah, iya, kan supaya kekawanan ya kekawanan yang di luar-luar tuh nah tahu kayak apa budaya nah, Banjar yeah. nah hmm. ya kalau yeah. nah, ini budaya budaya Banjar ini khususnya seni itu banyak lah yuk budaya Banjar itu banyak Nah Banyak itu ya? banyak, tapi ada nang sabagian mungkin sudah hilang, cuma ada sabagian nang masih lestari lagi. Eh, aku tahu panting aja pang. Eh, Panting salah ya, satunya panting, ya. ya panting, musik panting ya. Musik panting ya. Kalau Mbak itu be- apa, Pulang? kalau bahasa Pahuluan itu bejapin aja nah, Eh, bejapin, bejapin musik lah. panting, bejapin. Oh, Hmm, bejapin.
bahasa ya. bejapin bahasa Pahuluan, kalau Banjar kan musik panting. Oh.
Bejapin sama kayak biasanya naik motornya menjapin, menjapin. Iya, menjapin. Iya.
Bejapin lah sebutannya lah. Bejapin sebutannya bejapin. Mbah itu apa pulang budayanya? Ada madihin.
Madihin tuh kayak apa pulang yuk? Madihin itu sejenis besa besa air lah kayak apa lah kayak kayak terbang gitu nah. Oh, nah, pakai tarabang. Jadi pak besa air pantun bisa di situ lalu berdua bisa bisa sahutan bisa. Oh.
Saurangan bisa gitu nah. Berdua oh, dan bisa. Pernah ya aku mendengar di radio waktu itu nah, yang iya. ada awan-awannya itu loh. Nah, iya itu

Kalau besair itu bendi endi lah itu itu daerah dahulunya kan ditanga daerah pahuluan pahuluan daerah maraba buhan kumpai bahari bendi endi tu sair jua sabab kaya nang contohnya lah contohnya apa disana gunung disini gunung ditangah tangah pulau kaladi nah tasarah haja lagi manyambung itu nah itu cu itu ya itu ca sakadar contoh haja itu sair oh berarti mirip mirip pan. Pantun kaya itu lah. Iya, pantun jua.
Beandi-andi itu, dahulu tu lah kalau daerah bakumpai nang ampah ka daerah banyuan, itu mbah mangatam benih. Nah, jakanya panen padi jar urang tu. Sambil mangatam tu basair, nah apa sairnya te. Nah, basair, beandi-andi ngarannya. Beda lawan madihin. Nah itu. Oh beda lawan madihin lah. Beda lawan madihin. Berarti sa, tadi panting. Madihin syair. Beandi-andi orang menyambat beandi-andi. Oh mandi-andi, mandi-andi ya. Kalau di radio pro RR itu ya syair berlagu. Nah, mun para mendengar syair berlagu itu sabu itu beandi-andi bahasa buhuluan bahuluan manu bahasa bahasa Banyuwannya itu bahari. Hanyar tahu.
Cuma wah ini Mungkin di daerah ba pangataman-pangataman tu kira tapi ada lagi soalnya orang mangatam pakai masin udah. Dahulu itu handak bila mangatam tu sambil mangatam banih atau sambil marapai banih baendi-endi nang basair baeretan atau imbah tuntung panen tuh nah itu kalau baendi-baendi-endi kalau madihin tu itu khusus aja itu anu buah nang. Kalau madihin kan kadang-kadang diundang orang di mana atau tapi pangantinan oh. bisa pemadihinan. Cuma oh ini kan kebanyakannya yang di Ay, stasiun stasiun di stasiun anu stasiun aja orang tahan nyambut telung puluh pot biasa dikit iya stasiun tadi eh ini tak kebanyakan di undang-undang di mana-mana kita gitu, oh. madihin hmm, cuma untuk madihin musik panting lestari alhamdulillah lestari. cuma untuk BND ND besair ini nah, kurang kurang di KTP ada lagi udah mungkin ada ada, ada. maksudnya mengetamban nih itu maksudnya sambil mangatam benih manyair kah kaitu kah? Bisa nah sambil mangatam benih kadang kadang, sa kaya kita jua kita sambil beraktipitas mangatam benih oh iya iya nah iya.
tapi kalo aku saurang sambil mangatam benih tu lalu sambil manyindin sambil wayang nah wayang pulang ada jua wayang lah oh wayang ada nah wayang oh, itu am nang nang saat ini nang kita mendalami ini iya iya iya wayang tapi setahu aku wayang di Jawa aja pang

kalau di di jawa tuh banyak lah Ayo, banyak tuh iya ada ini ada itu kan kalau di sini apa kalau di sini kan banyak paling ada babun sarum satu sarum dua agung besar dan agung halus oh. lawan apa kanum dan gangsi nah itu oh itu Enggak, ya, memang dahulu banyak masa begini ya waktu orang membawa tuh mulai jawa tuh banyak gamelan tuh iya. cuma dahulu tuh kan waktunya tuh pakai kapal laut nah jadi kenapa kapal itu hendak karam lalu sapalih digugurakan gamelan itu nah itu nama iya. iya Nang mambawa itu Datu Taya, nah marabahan Datu Taya bahari nang anuakan wayang tuh. Kaya itu lah. Nah itu.
Oh, jadi tadi itu untuk sair ya lah, untuk sair itu misalkan orang itu lagi mengambil padi ya kan pas panen kaya gitu ya. Iya. Oh.
Itu basair.
Jadi tapi untuk.

Jarang lah kaya itu di radio aja nang pernah mendengar sair berlagu nah tu itu ja nang seorang tahu tu sair berlagu tu ya bandi andi waktu dulu tu malam sa malam apa waktu di ire ire e coba wahini tahu masih ada lagi ketu nah sair lah sair berlagu apalagi habis lagi budayanya budaya.
Banyak budaya tuh ada balamut lagi. Apa? Belumut.
Lamut, kalau belumut tuh di paumahan beluncak itu belumut. Ba- lamut. Nah, Belamut ya, Lamut, belamut. lamut tuh sejenis Oh. carita. Oh sejenis carita asik ye. Ah, carita, cuma caritanya tuh carita wayang, cuma di- ngarannya lain, ada paman lamut, paman labai, ango, angge singa. Eh. Kalau wa- lamut tuh dalam ad- dalam wayang tuh samar. Oh kaya Nah, itu. samar lalu diubah lamut.

jadi semacam teater gitu semacam teater ya teater ya, ya, teater ya, memanda ya. Hmm. oh
kayak gitu memanda ya lo ma memanda untuk saat ini kurang juga udah ada mungkin ada ada lah sebagian sebagian iya iya nah ya aku penasaran itu ikam tuh nah situ tuh nah kan suka wayang kalo iya benar iya aneh kayak apa asalnya bisa suka wayang tuh kayak apa nah, gitu nah. jadi nih kisahnya nih hendak tahu asal usul kisahnya nih leh eh, iya, apa, ini parlo jadi supaya tahu ya kalau nah, nah ya mungkin itu. di mana asal datang sumber sumbernya ya kalau nah. jadi kayak ini pada dahulu tuh waktu masih kanakan lah eh. nya paninian kuitan di rumah nih kata cuma dengarkan wayang di radio bari radio Nusantara tiga Oh, nah, jadi ya nang dadalangnya dadalang waktu di nusantara tiga tu dalang utuh aine, nah kaya dalang utuh aine itu nusantara tiga wayang. Itu dahulu satiap malam minggu, nah itu jadi kuitan di rumah ni katuju banar mandangaran wayang. Padahal sidin mandangarakan hapal kada jua, cuma ai saurang ni rami kisahnya nah, saurang umpat mandangarakan dia tapi kada kada paham kisahnya, nangapa kisahnya, kanapa ini kisahnya, lalu mandangarakan diri dulu. itu nusaranta nusantara tiga nih kadada lagi kada bawayang lagi ada pulang di radio hero rahayu bawayang jua tapi kada samalaman pang itu kaset haja kadang kadang tiap malam minggu jua diputar kadang kadang jam sajam dua jam tiga jam diputar orang nah disitu kita ada manganal wayang lalu baganal baganal ni ngaran partumbuhan pang leh kada mungkin bahalus ni baganal kalo itu tumandak haja itu kada tumandak haja jadi.
Disitu sudah eh bagus nah kisah wayang nih nah lah saurang hapal kisahnya tuh tartarik umpat jua mandangarakan iya nang kaputingannya sampai umpat jua manuntun nah manuntun urang bawayang tuh masih kakanakan jua lagi nang umur nang sekitar lima belas anam belas tujuh belas tiga belas tahun lah itu tiga belas nah itu katuju mandangarakan wayang.

kadang-kadang tapi di situ ada orang ha- bisa bawayang cuma sidin Iya. tuh kad- kadada dalang cuma hafal bawayang Iya. atau kadang-kadang sa- saurang suruh bawayang kita nah dudukan kami Oh. bakumpulan mandangarakan hidin bawayang kadang-kadang minta yu arahan lawan sidin nih nih sidin masih ada lagi Oh. bela- belajar.

Mun masalah ucapan tu bilang kada kawa dikisahkan lagi dah kadang-kadang ya sering lah kaitu nah karna katerbatasan ujar kalau bahasa kasarnya ujar urang ikam kada melihat jua kada kawa jadi dadalang nah cuma kada papa nang ngaran kita handak maju kita jangan mendengarkan kata-kata urang kita handak maju kita tarus inya semangat tarus satiap dalam artian tu satiap apa nang kita handak itu nya.

asisten kah kawan kita kah atau siapa di situ nama anu akan ini wayang samar oh. ini nala garing lalu kita hafali ya, kan, hmm, madahakan nah di, di jurung kan nah ini samar nah ini nala garing nah itu kawa hmm, hmm.
bujur tuh nah kayak itulah
gitu oh, jadi ikam nih situ nih sukanya mulai dari radio ya mulai, mulai halus lah mulai radio mulai lagi halus sudah

Bisa jua lah situ berarti anu apa ya semacam mendalang sedikit sedikit ya bisa karena kan ketertarikan tadi lalu timbul asa kepingin belajar kebetulan ada nah kon melajari oh. memang sidin itu kada ada dalang coba hafal nah, kisah wayang pas oh, empat nang bako digipang sidin empat nang anu bosong pangantin sidin hafal oh. untuk belajar juga lawan sidin kan orang tua pengalamannya kisah-kisah wayang hafal Lalu di situ belajar kisah mengisah lawan hidin. Belajar kisah mengisah, wah asik ini. Belajar manyinden lawan sidin, dilajar sidin manyinden. Jadi kawa menyinden, kawa menyinden.
Karena kita menyinden tu ada aturannya jua. Nah menyinden tu kan ada nang nang suara tinggi kena ada, nang suara randah ada. Contohnya pang suara tinggi tu kaya apa? Suara tinggi tu itu nang.

Kalau bunyi saron itu randah, kita menyindin tinggi. Nah, kada ada sok alif belang marasuknya, jadi kita harus kawa menyesuaiakan gamalannya. Nah, di situ. Oh.
Jadi ikam di situ tuh bisa mandalang wayang. Kalau Mandala. panting Kalau panting belajar.
Belajar parnah cuma kada badebatan. Hehehe. Ada yang penting wayang itu ya kalau. Iya. Nyenang karena sudah nang kaini belajar. Ah tapi dadangaran nih situ itu sudah berapa kali jar anu tayang bujur lah yuk. di, di YouTube itu ya ada aja bangan rakaman rakaman iya. tadi nih nah. ada aja alhamdulillah tayang artinya ada aja hasilnya ya kalau ikam hmm. semangat anu alhamdulillah itu ya kan.
tuh belajar nah, nah nampaknya kita semangatnya hmm. iya, iya iya semangat iya. kita tuh nah iyanya semangat kita jangan iya, berputus asa ya, kita ya, bujur hmm. nah sekarang kawa ya kalau masuk di YouTube kan. masuk di YouTube cuma mun masuk di YouTube kada kawa bang lah kada mungkin kawa awak gegenalan nah mun rakamannya di upload ke YouTube kawa
bujur bujur bujur itu mah halabiu pulang itu mah halabiu ja karena buhan halabiu nang banyak bahulu kaitu bujur bujur bujur asik ini. Ini kaini lo kan soal budaya banjar ni kan sudah mulai menyusut ya kalo mulai menyusut karena
anu panggabarnya katerti ada kadang-kadang kada nang melestariakan ni nah do dari dukungan-dukungan ni kadang-kadang dia boleh dikatakan ada ti kurang lah kaitu lah. Ya ya ya ya nah kayapa misalkan aku minta ayu pang anu ngasih ya semacam pesan-pesan gitu lah soal budaya Banjar nah iya iya lawan oh, tapi anu tapi makai dalang bawa yang ewa ngalihan mah makai dalang ngalihan lah ya?
ngalihan
kita kayak itu kayaknya kita contohakan aja eh contoh nah jadi pesan-pesan aja dulu ya oke oke oke pesan-pesan gasan kekawanan beritaan nih nang eh. di mana aja lah eh. nang disabilitas ataupun non atau ada disabilitas lah itu nah eh. Itu kalo anu tolong kita lastariakan bujur bujur kabudayaan kita nih baik madihinnya kah wayangnya kah bapanya kah itu lastariakan bujur bujur kabudayaan kita supaya jangan sampai hilang ditelan zaman ya kalo nah nang anu wahini banyak banar budaya luar masuk nih. Ada pendengar aku tadi ditelan jamban. ditelan jaman jaman lan jamban itu hurufnya lain tulisannya lain nah lain lain tulisannya lain.
jadi lah. Pasan pasan beritaan ni tolong kita lastariakan budaya kita ih kada kawa malastariakan mandukung barang arti dalam artian tu handak balajar tu asa asa kada kawa am nih asa kada bisa atau dimapa tuntun barang mandukung barang ya kalo khususnya dikebudayaan musik panting madihin beandi andi gali bujur bujur disitu nah takuni nang tuha tuhanya nah budayaan budayaan bahari supaya jangan sampai.

jadi itu jadi pasan pasan kita lah buhan kakanakan generasi milenial ya generasi generasi mungkin kita tuh generasi milenial generasi puber ketiga sih kira kira jadi tolong kita lestariakan bujur bujur budaya kita baik mandihin musik panting ataupun wayang nah itu karena kita melestariakan budaya ini kan itu soal itu paninggalan itu nini kita juga pang lah. bila kada bubuhan kita nih nang melestariakan siapa lagi siapa lagi nah bujur jadi bujur. harus bubuhan kita juga nang melestariakan iya, man iya, gitu iya, iya. Hmm, kalau supaya budaya kita ini jangan hilang nah. karena budaya ini kesenian ini nang ini paling indah nah itu budayanya ini nah itu kan manambah harakat bapakatan manambah kaluarga manambah kakawanan barataan han nah itu kita masalah kabudayaan ni lawan jua kapada bubuhan mudahan ada dukungannya nah dari yang pihak-pihak nang barwajib lah itu nah pihak nang barwajib itu ditangkapnya kaya apa nah itu lain artinya tu. dari pengurus kabudayaan ini namanya ada dukungannya kainan eh itu masalahnya aku dengar yang berwajib ini polisi lah nah itu yang berwajib itu kan yang polisi aja pang mereka nanti nang nang berwajib di bidang mengurus bebuhan kebudayaan nah kayak bebuhan taman budaya ini alhamdulillah oh, Juan iya, iya, mulai iya.
sudah ada mengangkat Juan aja kalau ibaratkan mengangkat batang terandam. Hmm, nah, batang terandam.
Batang ya. terandam tuh belum kada diangkat, tiba-tiba tinggal lemon kakak itu aja. Iya, bujur, nah, bujur, jadi kayak bujur, itu tuh kisahnya tuh.
kabudayaan kita nih mudahan lestari bujur bujur ya kalau mudahan kena suatu saat ada yang mendukung nah gitu kita nih memang kalau kita berbudaya nih hidup akan terasa indah tadi bang kisahnya tadi indah benar hidupnya ya, ya, ya, ya.
nah ini juga anu pemberitahuan sedikit ya buat kekawanan nih Ini si kawan kita nih Amat Dalang nih masih sorangan jua nah kalu hakun lawan nih kaitu nah.
masih jomblo kita nih masih jomblo lagi, masih sawangan. Promosi sedikit iklan iklan. Promosi sedikit lah.
Ya bilinya nano anu ha, bilinya no komentar aja di YouTube ya. Ajak minta nomor WA. Ada jadi YouTube ya lo. Ada jadi YouTube, WA, Facebook, nah Telegram kita ada juga bisa Telegram.